yan jî alaveke biçûk e, dikeve paşiya navdêr û bêjeyên ku li şûna navdêr cinav yan rengdêrekê dema wek nav were bikaranîn anku rengdêr û têkiliya bi bêjeyên dûyî wan re pêk tîne. Mêjer û zayenda wan jî nas tê naskirin. Cureyên veqetandekan. Çend cure veqetandeka hene, em ê wan jî niha nas bikin. Yek, veqetandekên bîna yan jî binavkirî yan jî ê naskirî el-muerref yanê tên gotin, evna naskirî ne û Em bi wan re dibêjin veqetandekên bîna yan jî navkirî. Di du veqetandekên ne bîna an jî ne bi navkirî yan jî el nekira heva muerref in û heva jî nekira. Yek veqetandekên bîna an jî ên bi navkirî.

û nêr, ev bi qetandeka bi dawiya wan navdêran dikeve û ji nav navên din ên wek wan ji hev vediqetîne. Bi riya vê biqetandekê wek nimûne niha em ê binêrin wek şagirtê jîr, Bala xwe bidinê ev ê li dawiyê şagirt hatiye. Şagirtê jîr. Yanê gelek şagirt hene lê ji nav wan şagirtan me şagirtek veqetand em jê re dibêjin şagirtê jîr. Bi riya vê veqetandekê em vî şagirtî ji nav pir şagirtan vediqetînin û em jê re dibêjin şagirtê jîr. Nimûneyek din çiyayê bilind. Çiyayê bilind gelek çiya hene lê ji nav van çiyayan çiyayekî bilind heye. Ew jî bi riya vê veqetandekê ji nav van çiyan tê veqetandin û cudakirin. Eva me got çiyayê bilind gelek çiya hene. Lê ji wan çiyana yek bilind e, em jê re dibêjin çiyayê bilind. Nimûneyek din hespê sûrû, mirovek heye navê xwe sûrû ye û gelek hesp hene lê ji nav wan hespa hespek ê sûrû ye. Hespê sûrû, ev ê ya têkiliya di navbera hesp û sûrû ve girê dide. Di vir de jî şagirtê jîr hev ê ya Têkiliya di navbera şagirt û jîr de girê didê bevdira. Wek vê çiya jî di derê de ê, di navbera çiya û bilind de bi hev re têkiliyê girê dide. Nimûneyê din pismamê te. Pismamê kê? Pismamê te. Pismam gelek pismam hene lê ji nav van pismamna pismamê te ev jî vê ê ya me got veqetandeka yekijmara nêr e. û têkiliya di navbera vê navî û navê dî wê re girê didê û xuya dike. A din bi qetandeka din a ji bo yekijmara zayenda mê. Ji yekijmara zayenda mê re. Wek nimûne keça jîr. Dotmama me Ava hênik, deşta dûz, kurta kûr. Em werin dîsa li van vegerin. Keça jîr, ev aya me got ji bo veqetandeka zayenda mê ye. Veqetandek a zayenda mê ye. Têkiliya di navbera keç û jîr de pêk tîne. Bi heva gêrê dide. Em dibêjin keça jîr. Di vir de gelek keç hene lê keçeke ji wan jîr e em jê re dibêjin keça jîr. Dotmama me gelek dotmam hene lê ji nav wan dotmama em dotmama xwe dest nîşan dikin û bi nav dikin em dibêjin dotmama me. Hev aya a têkiliya di navbera dotmam û me de pêk tîne û bi hev e girê dide. Ev a me got veqetandeka zayenda mê ye. A yekişmar. Ava hênik gelek av hene, pir av heye lê ji nav wê avê avin hênike heye. Avin hênik heye em jê re dibêjin ava hênik. Ev aya têkiliya di navbera av û hênik de pêk tîne û wan bi hev ve girê dide. Ev jî me got veqetandeka Zayendamê a yekjmar e. Deşta dûz, deşta dûz, deşt, gelek deşt hene dîsa lê ji nav wan deştan deştek dûz heye. Em cê re dibêjin, em wê ji nav wan ve diqetînin bi riya vê ayê. Vê veqetondekê em jê re dibêjin Deşta Dûz. Ev veqetondeka Zayendo Mê ye a yek ji ma re di têkiliya di navbera deşt û dûz de pêk tînî. Kurta kûr ev jî dîsa ev aya têkiliya di navbera kurd û kûr de pêk tînê û wan bi hev ve girê dide. A sisiyê ên Ê in ê nê yanî in ji bo gelejmara her du zayandan ji gelejmara her du zayandan re wek keçên cîr, Dotmamên me, çiyayên bilind, deştên dûz, kurtên kûr, xurtên jîr. Ev ê ên, ev êna me gu ji bo gelejmara her du zayan dan. Keçên jîr, gelek keç hene, lê ji nav van keçan keçên jîr hene. Em wan bi vê riya vê veqetandekê a gelejmara her du zayan dan, Em ji hev cuda dikin. Yanê ji nêr gelê ji maran nêr û mêr a. Cem a muzeker û muennes wekî divê em ji hev de cuda dikin. Dotmamên me ev jî gelê ji ma re pir in, pir dotmam in. Dotmamên me di vi derê de em didest nîşan dikin û va êna têkiliya di navbera dotmam û me de pêk nîne û bi heva girê dide. Çiyayên bilind.

Xortên jîr gelek xort hene di vê derê de, ew jî ji nav van xortan hin xort hene, çend xort hene em nizanin. Jîr in, em wan bi riya vê veqetandekê ji xortan ên din cuda dikin û vediqetînin. Ev êna têkiliya di navbera xort û jîr de pêk tînê. Ev bûn veqetandekên ê navdairên bîna. Di du.

Ên veqetandekên navdêrên nebîna yan jî ne bi nav kiriye ek ji bo kê bikartînin va ekê di derê de ji yekjimara her du zayandan re yanê yekjimar elmufred a her du zayandan re em bikartînin wek nimûne karkerek hat. Şagirtek çû, karmendek hat xelatkirin. Di vir de karkerek hat, gelo em nizanin karker ev karkera jinek e lê mêrek e, nêr e lê mê ye em nizanin. Tenê em zanin karkerek hat. Ev eke me got yekijmara her du zayendan re, yanê nêr û mê ên yekijmar mufred em her da bi kar tînin. Şagirtek hat, şagirt an, şagirtek çû. Şagirtek çûyî vir de şagirtek em nizanin gelo nêr e lê mê ye, xort e lê keç e, di vir de tenê em zanin şagirt e. Di vir de yek ji mar e lê em nizanin nêr e lê mê ye. Karmendek hat xelatkirin. Karmendek an jî karkerek hat xelatkirin, lê dîsa em nizanin ew nêre lê mê ye. Eva divirda ev eka me goş bû her du zayendan ên yekijmar nêr û mê em wê bi kar tînin. In in ji gelijmara her du zayendan re. Yanê nêr û mê ên gelijmar em ên ji bo wan bikar tînin. Wek, keçin, hatin. Xortin, çûn. Mêrin, hatin. Jinin, çûn. Em bala xwe bidinên di vir re keçin xuya ye pir in yanê gelijmar in û mêne. Ev in vêket Lê di vir de ne bîno ye, ne nozkirîn e, ne kîran e, em jê re nizanin navê wî kî çi ne, keçê kê ne, ji ku ne em nas nakin, tenê em zanin keçin hatin. Eva me got, veqetandeka navdêrên ne bîna ji bo gelê ji ma re her du zayendan em wê bi kar tînin. Di vir de xortin çûn, xortin çûn. E, dîsa xort di vir de xuyane nêr in û pir in, yanî gelejmar in, kom in. Lê e, dîsa em wan nas nakin kî ne, navê wan çi ne, ji ku ne, em tenê zanin xortin çûn. Lê em nas nakin kî ne. Mêrin hatin. Mêrin dîsa divide rê de mêr nêrin e, em dizanin nêrin e, lê em nizanin kî ne û çend in û navê wan çi ne em nas nakin, tenê em dizanin mêrin hatin. Jin in çûn, jin in dîsa divide rê de mêne gelê ji mar in, Û ne nas in yan jî ne bînan e. Em nas nakin ne kêran e. Em di vê derê de tenê em zanin jin in lê çend in, kî ne, navê wan çi ne em nas nakin. Ev in ji bo veqetandekên navdêrên ne bîna yan jî ên ne navkirî. Didim dema bi re sera wan navdêran hebe, an jî bi navin e yan jî tiştin e din re girêdayî bin, em ê niha rewşê bizanin ê çawa bê veqetandin. Î ji yekjimara zayenda nêrzar e. Î ji yekjimara zayenda nêrzar e. Wek nimûne. Karkerekî jîr, ev î ji bo yekijmara zayenda nêr re em bi kar tînin. Dîsa di vir de karker ne nas e, lê em zanin nêr e di derê de. Tenê em zanin nêr e. Di ku de em nas dikin nêr e? Di vê qertafê re ya jî di vê veqetandekê re em zanin karker ew karkerekî jîr e, yekî nêr e. Karmendekî çalak di vir de dîsa î me ku ji bo yek ji ma re zoyan da nêr za nêr re. Em di vir re dizanin karmend mêrek e yan jî xûrtek e nêr e û çalak e di bi derê de. Çalak e. Çiyayekî bilind. Çiya bixwa nêr e, ji nav dêrên nêr em dizanin tên hijmartin. Di vir de ê pê ve hatiye girêdan û têkiliya di navbera çiya û bilind de pêk aniye. Me got çiya yekî bilind. Çiya yekî bilind. Eva ji bo yek ji ma re zayenda nêrza. Di di e ji yek ji ma re zayenda mê û gele ji ma re herdu zayendan re. Yanê mê yek ji ma re. Û gelê ji ma ra her du zayendan nêr û mê em çi kar tînin em e bi kar tînin. Wek nimûne e dareke e me heva darek bi tenê nebînaye dibe derida me e bi nav vê xist em zanin bi vê navî ra hatiye têkiliyê pêktînî dareke sêvê. Gelek dorê sêvê hene lê ji nav wan darina em tenê dorekê bi nav dikin. Di kura em zanin dorek e ya ki ji mar e di vir de ek me got dorek e sêvê û keçek e birayê min. Ji nav keçan gelek keçên birayên min hene ji nav wan keçan ez Çêra keçeke tenê dikim. Keçeke birayê min lê dîsa ez nizanim em nizanin navê wê çi ye. Lê dîsa em nizanin navê wê çi ye. Tenê em zanin keça birayê min e. Keçeke birayê min. Ji nav keçên birayê min pir keçxahe ne. Em yekê dest nîşan dikin lê em navê wê nînin zinan. Em bi ziman nakin. Darine CV, me got di vir de dareke CV, di vir de in, me got gelê ji ma re, di vir de jî e dikeve dîsa me got ji bo yek ji ma re zayendamê û gelê ji ma re herdu zayendan. Ev dar in ne CV, pir dar CV hene, ji nav wan daran em dar na dest nîşan dikin, Lê dîsan ew darên sêvê, darê sêvê sor in, ê kesk in, ê zer in, em dîsan nas nakin. He, tenê em zanin navê xwe darê sêvê ne. Ji nav gelek daran me dest nîşan kirine yan jî veqetandine. Keçine û xortine zana. Gelek keç û xort hene, ji nav wan keçina û xortina em çêra hinek keçine zana dikin û xortine zana dikin. Lê dîsa em navê wan nizanin û çend ne dîsa em nizanin tenê em nizanin li derê de gelê ji mar in, pir ne, Di kor em zanin eva in ji bo gelêjmara ji gelêjmariyê ye. Eva jî me got veqetandeka zayenda yekêjmar û gelêjmara herdu zayendan em wê bi kar tînin. Di derê de wilo derbas bî. Têbîn dema ji navdêrekê bêtir Bi navdêreke din ve girêdayî bin û ew ji yek mêjerê bin, yanê mêjer eded yek mufred bin yan jî cem bin, em ê çi bikin? Bi derê de dema navdêrekê bêtir be, navdêreke din ve girêdayî be, Yek dema ji navdêrekê bêtir bi navdêreke din ve girêdayî bin û ew jê yek ji mêjerê bin em ê çi bikin? Nimûne kur û keçam in. Kur û keça min em çi dikin? Em di vir de tenê navê dawiyê vediqetînin. Em nabêjin kur, kurê min û keça min. Li şûna em bêjin kurê min û keça min em çi dikin? Em dibêjin kur û keça min. Em tenê navê dawiyê vediqetînin. Yanî navê dawiyê tenê qertofa veqetindekê di bi derê de distîne. Nimûneyê de diyê keç û kurê min li şûna em bêjin keça min û kurê min em tenê di bi derê de navê dudiyê ditewînin biborin. Em navê dudiyê vediqetînin.

Têkiliyê pêktîne. Me got kur û keça min li şûna em bibêjin kurê min û keça min tenê em navê didiyê veqetandekê didinê. Tenê navê didiyê veqetandekê distîne û têkiliya di navbera keç û min de pêk tîne. Nimûneyê didiyê keç û kurê min heva ê heva a ye. Li şîna em bibêjin keça min û kurê min, em dibêjin keç û kurê min. Ne wekî divê pêdivî tune ye, hewce nake ku em her di kod bi derê de veqetandekê pê dinê, tenê em navdêrê navê dawiyê veqetandekê didinê. Nimûneyek din hesp û mehîna min. Li şîna em bibêjin hespê min û mehîna min, em tenê navê dudiyê veqetandekê didinê û têkiliya di navbera mehîn û min de pêk tîne dibe derê de. Yan jî mehîn û hespê min, li şîna em bibêjin mehîna min û hespê min, em tenê dibêjin mehîn û hespê min, dibe derê de me got eger mêjera wan yek bê, mêjer di vir de her dik yek ji mar in dibe derê de. Lê niha em ê rewşindi bibin. Eger bêtirî navdêrekê li du hev werin û her yek têkildarî ya din be, yanî têkiliya wan bi hev re hebin, hîngê her navdêrek veqetandekê li gorî mêjer û zeyanda xwe distîne. Ev çi watayê dide? Em ê niha nimûneyê bibin û ê zelal bibe. Em cak din serra derbas bin. Eger bêtirî navdêrekê li dû hev werin, pey hev werin û her yek têkildarî ya din be, Têkilî navberê wan de hebe. Hînge çi dibe her navdêrek veqetandekê li gorî mêjer û zayenda xwe distîne. Yanî gor hejmara xwe yekjmar gelijmar û nêr û mêye li derê veqetandeke xwe distîne. Wek nimûne min niha bibin pirtûka birayê hevaleke min. Heva me ku çend navdêr nav dû hevatin e û têkilî bi navbera wan de heye. Heval a min e, hevaleke min, birayê wê hevalê heye û pirtûka wî birayî heye. Em çi dibêjin? Em pirtûka wê birayî bi nav dikin, em çi dibêjin? Em dibêjin pirtûka. Pirtûk xêr me got a, ji ber ku pirtûk mêza ye, mê ye. Birayê eva jî ji bo veqetandekên navdêrên Yekijmar û Nêr. Hevaleke, hevaleke, di bi derê de e, Yekijmara a hevalekê bi derê de, heval bi derê de mê ye, me e vê xist min. Me em dîsa velê vegerin pirtîka birayê hevaleke min. Heva me got, eger çend navdêr li pê hev werin û têkilî navbera wan de hebe, ev navdêrina her yek li gor zayend û mêjera xwe veqetandekê distînê. Di vir de yek ji mare A standî, di vir de nêrzaye E standî, di vir de rê de yek ji mare û mêye E standî ye. Heva nimûne. Têbînik çi sêlê eger di wan navdêran de rengdêr hebin, di nav navdêran de rengdêr hebin. Niha em ê çi bikin? Me di destpêkê de daxa me veqetand nek dayîn nasîn me got eger rengdêr wek navan werin bikaranîn em ê çi bikin? Veqetandek dikeve pêşiya rengdêran. Feqet ondek dikeve pêşiya rengdêran û ew wek cînavan tên nasîn. Yanê di derê de kî wek cînavan tê nasîn, rengdêr wek navdêran tên nasîn. Çi wateye? Em ê niha şirove bikin bi nûmaneyan. Wek nimûne navdêrên bîna di derê de eger navdêr bîna bin, tu kijan, kumî dixwazî? Eva kum naskirî ye û li pîşiya me ye, em destnîşan dikin, em dibêjin tu kîjan kumî dixwazî. Di vir de ez ê bêjim ya ew ji min re dibêje ez kumê reş dixwazim. Eva reş rengdêr e, Û kum jî li bi derê berî reş hatiye. Em divê çi bikin? Ez ê reş dixwazim. Di vir de ê li şûna kum me bikoranî. Em şûna bêjin, Ez kumê reş dixwazim. Em dibêjin, Ez ê reş dixwazim. Di vir de me got, Eva wek cînav hat bikaranîn, Rengdêre li pişa rengdêrê tê nivîsandin û wek cînavkê hat bikaranîn. Ez ê reş dixwazim. Yanê ez kumê reş dixwazim. Li şûna em hevokê bikin dirêj bikin em vê feqetandekê dikin şûna kum û bi me re kurt dibê yanê hêsan dibê. Ê di vir de em bala xwe bidinê, ê weke cînavekê li şûna kum hatiye bikaranîn. Heva şûna em kum bêjin, em dibêjin ê reş. Nimûneya dudiyê tu kîjan kêrê dixwazî? Heva mê ye, kêr mê ye. Tu kîjan kêrê Dixwazî em kanin bibêjin ez kêra tûj dixwazim yan jî ez a tûj dixwazim. Xêr me a kirêt bi derê da ji ber ku me got kêr mêza ye û veqetandeka xwe di vir de a distîne, ew aya jî weke cînavekê li şûna kêrê hatiye bikaranîn. Cargirin em lê vegerin ez kêra tûj heva tûj rengdêr e dixwazim ez a tûj dixwazim ev aya li şûna kêrê me bi kar aniye loma em dibêjin wek cînavekê hatiye bi kar anîn heva di vê derê de. Siz sê nimûneyek dên, tu kîjan kiman, evo di vira gele ji ma re pir e, tu kîjan kiman dixwazî, ez kimên spî dixwazim. Kimên spî di vira me got pir in, kimên spî ji nav kima em pir kim hene, em ji nav wan kimên spî destnîşan dikin yan jî dixwazin.

Ev êna me got dîsa weke cînavekê li şûna kuman hatiye bikaranîn. Heva di vir de wekî cînav me got tê bikaranîn. Di di di vir de navdêrên nebîna ne bi navkirî bê eger em ê çawa bikin heva yek ji ma re nêr heva yek ji ma re nêr hespekî boz î rewan.

Yekijmara mê ra yekijmara mê guleke sor e wîn xweş. Heva e ya wek bê e ye û î wek î yê dibi derê de. Eger li derê î bê em ê li bi derê î têkinê. Eger e be li bi derê em ê e têkinê. Guleke sor. Ew kijan gul e em nizanin. Bes gulik sor e em zanin. Pir gul sor hene. Ji nav wan gulan me gulik sor dest nîşan kirî. Û em dibêjin guleke sor e bîn xweş. Pir gul sor hene. Ji nav van gulên sor gulek sor heye û bîna wê gulê xweş e. Heva me got dîsa wek ji nav hatiye bikaranîn bîn xweş di derê de dîsa jî rengdêr e di derê de. Mehîneke min e rewan hebû. Ma hêneke heva mêza ye di derê de bêlî ye xuya ye. Min e heva dîsa rewan rengdêr e hev eya di derê de wek cînav berî rengdêrê me nivîsand û di derê de li şûna me hînê tê standin. Li şûna em bêjin ma hêneke min ma hêneke rewan hebû em dibêjin ma hêneke min e rewan hebû. Evo kurt kirin e û em li şîn wekî cînavekê li şîno mehînekê bi kor tînin. E, navdêrên nebîno neb navkirî dîsa me gu gelê ji ma ra her du zayendan min sêvine sûr en mezin kirîn. Di vir de sêvine gelê ji ma re Lê em nijan nizanin kijan sêvinan in. Gelek sêvin in. Sêvên sor pir ne. Me ji nav wan sêvina hinek mezin kirîn. Sêvine sor en mezin kirîn. Min sêvine. Sûr en mezin kerîn. Ev ena wek eva ye li şûnê hatiye. Em di vê derê de ev jî dîsa li mezin rengdêr e. Hev ena wek cînavê li şûna sêvan hatiye bikaranîn. Karkirine jîr en çalak avahî bilind kirin. Gelek karkerin hene, karkerên jîr, ji wan ên çalak, karkerên jîr ên çalak avahî bilind kirin, yanî xaniyek bilind kirin, ava kirin, girtin. Eva me ku eger ne bîna bê di bi derê de, em ne nizanin kijan karkirina ne, kî ne, navê wan çi ne, lê tenê em zanin jîr in. Em nas nakin navê wan çi ne, em jê re dibêjin karkirine jîr ên çalak avahî bilind kirin. Bi vê şêweyê em hatin dawiya waneya xwe wîn bimînin di xêr û xweşiyê de.